Nan ta kabi informá mi ku nos ta konektá riba Diario TV kanal kuarenta i ocho. Bonochi tur hende, bonochi tur esnan riba Diario TV kanal kuarenta i ocho. Mi nòmber ta Jeremy Wever, awe kompañando mi den nos promé programashon e selebrashon di fin di aña Luisèn. Luisèn Pa saludan tur e televidentenan cu ta conectando cu nos tambe. Sigur un feliz anochi na tur nos televidentenan riba Diario TV Aruba. Danki pa ta ei cu nos den sintonia. Nos ta un programa nobo. Awe nos a start sali cu e celebracion di fin di aña. Jeremy Wever hunto cu mi persona Luis N. ta ei pa acompaña bo den e proximo siman na nos dilanti. Nos quier a manda un papien pa Jermaine Ras cu a cumpli un aña mas di bida na Natalie tambe happy birthday pa boso nan hopi bendicion tur cos bon nos ta preparando pa bay continua cu mas premio nan ta bisa mi saludo na bay cocinia nos hende nan na cocinia Nos tin hende nan di nos hende nan na Brasil tambe weg Cerro Blanco cu ta San Nicolas. Nos tin tambe Danki Leender, danki. Mi tin e e diferente paisnan riba dial di vi Canal cuarenta y ocho. Boso por manda mi un WhatsApp na shete trinta y tres, binti binti dos, shete trinta y tres, binti binti dos. Manda mi bo nomber e ta drenta den e wil di premio di biaha, ok? Angel Sylvienne. Pardo. Mi ta pone bo nomber. Nos tin tambe um, Edina Colman i Simon, nan ta di Simon Antonio. Ma pone, ma pone Edina Colman su nom. Ma pone di bia. Nos tin Tamarein tambe, danki pe sintonia, persona nuna Tamarein, na Sabana Basora. Nos tin tambe seropita tambe nos tin um. Sendo pa feren drum. Si tamareng tambe nos a menshona. Danki danki pa tei ku nos danki pa konekta ku nos danki pa follow nos danki pa like e share e Facebook page di I am Jeremy Wever awe nochi nos ta bai tin hopi premio esnan tambe riba diario TV danki tambe pa bo sintonia danki pa tei pa komparti e un ora aki. den e programa di selebrashon di fin di aña. Jaycely Ras, m'a pone bo nòmber. Bonochi, saludos. M'a pone bo nòmber. Glenda Leon, ta Mareintha on. Edina, un gran saludos pa Jeremy. Lilian Coleman, mi ta pone Lilian su nòmber. Saludos pa Albert y famia, saludos. Saludo pa Ina Barrio Ras y famia. Mama Mina, saludo pa mama Mina. Bonochi mama Mina, saludos. Saludos. Nos tin Elsmarie Boekhout cu ta di Boneiru den sintonia cu nos riba nos plataforma di Facebook tambe. Danki, danki pa ta den sintonia cu nos. Saludos pa Roderick Oorman aya na Hulanda saludos. Tambe nos ta haya un comment di Carol C. Vinger, mi ta manda saludos pa mi amiga Luizen y I am Jeremy, un bunita programa, danki Carol. Danki. Mi ta mand'é un biaha mas, saludo pa Roderick Oorman, saludos. Mese grabé, no me traga con prueba. Diana Dori, saludo. Leander Navas. Na sing Danik Kelly tambe, ku ta bisa Bubali. Bubali, Bubali. time, ta den sintonia. Danki Danik, feliz anochi pa bos nan tur. Roy Kochi ta on, Mariela, Jennifer i David. Si laga fo. Jay Garcia y Eddie tambe saludo pa boso nan, bo nochi. Jay van Snake ta bisa mi Dakota tambe ta den sintonia cu nos, bo nochi. Saludo pa nos hendenan aya na di Dakota, sigur cu si. Laga nos hua ken mas, ken mas. Nos ten Sandra Trump ta bisa nos, saludos for di Seri Yanchi. Tambe ta hunto cu nos, danki pa sintonia. Saludo for di Simon Antonio, Norleta German, Marisca Jacob, Julian Dirks. Saludo su hende bo nochi. Spin un biaha mas y nos ta bay ke otro karchi bingo cu falta y nos ta bay ke data sin fin di Digicel. Nan ta manda mi kinan Jeremy nos ta on via television, Facebook y radio. Tur ta on. Marisela y famia, danki. Mi tin cu saluda. Shea Blom tambe cu ta saludos for di Amsterdam. Saludos na Shea. Wow, danki pa bo sintonia. Pas ahora ki nan ta marduga caba si mi no ta hera na Amsterdam, no? Awo ki mester ta, si. Si. Danki, danki pa ta den sintonia ku nos. Suen Breiter, saludo for di Noord, danki. Tin Linda Dirksen tambe te bisa nos na Urataka. Saludos for di Urataka. Nos tin Josmary, nos

San Sotel tambe danki pa boso sintonia. Bo ta kara awe prome ku nos a bin mi a pidi bo prepara algo Louisane pa loke ta bira bo mensahe. Bo a traha riba djele? No? Bo a kabe menshoné kaba di trempan. Bo a menshoné kaba. Tin otro par di dje kaba. Bo a menshoné di trempan. Pesnan riba Diario TV ku ta sigui nos tambe. Un rato pasá nos a. Papia over di refleccion. Nos tin cu reflecciona, nos tin cu pordona nos mes ta na paz cu nos mes pa nos por pordona otro y tambe pa nos ta na paz cu otro persona. Esey ta e refleccion di awe riba djaweps pa esnan cu ta sigui nos riba Diario TV. Ta importante. Pa nos komo persona pordoná nos mes promé, pone nos mes na promé lugar pa asina nos por pordoná otro persona. Por eso pordoná ta un palabra hopi powerful, e no ta algo ku ta bin fásil, paso hopi biaha komo hende no ta fásil pa bo bisa mi ta pordoná un persona, pero e palabra pordon na momento ke sali fe. Nos boka. Eigenlijk nos mester por tin e sentimento tambe, e emocion cu nos ta bisa, Um, na momento cu nos wak e persona nos dilanti, niun emocion no ta bin dilanti. Anto esey nos ta papia di nos a pordona nos mes pa nos por pordona otro persona. P'esey mes mi ta mas bin ta menciona, um, bo mester ta na pas cu bo mes pa bo por tin pas cu otro persona tambe. Esei ta nos reflekshon di awe djaweps. Silvia Tromp ta manda bo nochi saludo di famia Gonzalez mi nomber ta Silvia Gonzalez Silva mi ta pone bo nomber di biaha.

Mi tin cu manda un saludos pa tambe den sintonia pa Liliana Martes. E ta comment hopi um, ariba nos Facebook uh, pagina. Danki, danki pa like y share. Um, tambe mi tin cu saluda um, Jes, Jaslin ta bisa nos bunita nos a queda. Danki, Danki. danki, danki. Danki Danki na Jaslin Ronchi. Sigur. Danki na Ronchi, sigur cu a take care di mi y sigur tambe E compania cu ta y ker di Baloo y Zen tin esaki? Si. Mi paña ta mi mes. Correcto, e ta in the closet, e ta in the closet. E ta mi, e ta mi closet. Anto, danki tambe na Gold Express cu a peña mi pa awe nochi. Mi make-up tambe ta danki na mi mes. Mi, mi huñanan ta tambe ta danki na Gold Express, paso sin nan. Mi no ta luci, mi huña nan no ta luci bunito awe nochi, mi cabei tampoco. Ke men danki na Gold Express sigur cu a peña mi y pa mi. Danki p'esey Jeremy. Jonan, atencion! Nos ta preparando pa bay spin. Preparando pa bay spin.

Cual ta bira e siguiente premio? Bingo, corecto? Nos ta bay pa Bingo Aruba. Oke, ban cu ne. Ami ta cla. Ban dale conteo?

Bingo Aruba! Bingo Aruba, Ana Karina Faro. Ta manera un clavo nos lo te. Super tremendo programa I am Jeremy Wever on the radio Facebook y TV Louisène nice programa super nice boso a keda danki danki danki. Tambe Jer nos tin cu menciona tambe na e Bingo Aruba ta bin un Ticket, Caminda cu bo por participa pa bo gana un auto. E sorteo ta tuma lugar dia dieseis di dezember. Keme na tur esnan cu a gana un karchi Bingo, bo ta bay haya un ticket pa bo por participa asina pa bo por gana un premio pa e auto. Dus bo ta parcipando pa e premio di auto. Tur simana ta saca yabi. Awor ki nos ta bay di bia cu Digicel, corecto? Digicel, si. Digicel ta dunando bo data sin fin pa. Shete dia. Shete dia largo bo ta bay tin bo data sin fin. Bo ta kla? Ami ta kla. Ok. Ban pe. Ban pe. Ban pe conteo di tres, dos, uno y spin it. Digicel.

Norleta bunita ta gana un aplauso. Norle Woo! Masha masha masha pa bien Norleta cu asina bo data sin fin di Digicel. Masha pa bien Norleta. Tur e hende cu gana mi ta bay nos ta bay tuma contacto cu bosinan pa bin busca e premio ok. Laga nos bay di bia cu mas.

Mas y mas premio Luis Angua de premio nan cu nos a keda cu nele. Um, next awor kina nos nos a keda cu Gold Express Salon and Perfumery un cadeau bon di Gold Express nos a keda cu un cadeau bon di Beauty Zone tambe nos a keda cu e caha di cerveza y nos a keda tambe cu e basket que men Keda banda bo nòmber, bo fam, manda bo bario pa e basket, bo tin ku manda bo bario, bo nòmber i bo fam, anto bo tin ku like i share e Facebook page di I am Jeremy Wever. Mira kurason ki, mira kurason riba e live. Tambe Jeremy ke manda un saludos pa famia Dijkhof, tambe ta den sintonia, mi tin ku saluda Milly, mi tin ku saluda mi omo Fanchi, Mi tin ku saluda Milvian Aldrich, tur ta den sintonia a traves di Masa FM shen i sinku punto uno i tambe nan ta riba e plataforma tambe di Facebook i nan ta wak nos tambe na Diario TV. Tur kaminda. Danki. Tur kaminda. Tur kaminda. Danki. Mi tin un sorpresa speshal, pakiko mi ta bisando tur hende pa like, mi tin un sorpresa, mi ta bai tin premio pa bo di Baby Back Grill, abo ku ta konekta ku mi, mi tin sorpresa pa bo di Baby Back Grill. Simplemente bo mester like e live aki aki rato, mi ta bai anuncia esaki aki rato. Aki rato. Mi tin super bok ku nos sing e kan di super bok ku nos sing. Um, kiko mas nos sing ahora nos tin e basket i nos tin um, premio di Gold Express Salon en Perfumery. Di, di otro. I mi tin um, mi tin Beauty Zone tambe. Nos tin un ah. voucher tambe di Beauty, beauty Zone, zone tambe. Dus nos tin premio ainda, nos tin premio, nos tin ochor mas diesnuebe minüt, nos t'ei te ku nue bor, ke men tur djaweps anochi sintonisá nos di shete or pa nue bor djanochi, nos ta bai on ariba Diario TV pa ochor di anochi tur djaweps anochi, i tambe bo por sintonisá nos via Mas FM shen i sinku punto uno riba e plataforma di Facebook riba I am Jeremy Wever.

radio en Facebook. Tur di caminda nos ei pa bo pa brinda bo un programacion completamente diferente. Kico ta idea tras di esaki? Paso mane cu bo a bin ta anuncia Luis Hen, no tabata den nos plan pa pa haci un un un programa di fin di aña. E no tabata den nos plan. Nos tempo ta hopi druk. Mane cu bo mes por experiencia esaki? Pero petishon di hopi hende mi ta kere hende ke wak algu diferente tambe, anto p'esei mi a pensa, awèl, mi no ta bai hasié mi so, mi ta bai hasié ku bo. Sí, anto esei tambe mi ta bisa et mi ta haele hopi great tambe Jeremy pasobra nos ta un dúo, bo ta bisa bo tin e kombinashon di nos dos, nos kada un ta inter. interactua cu otro y tambe asina treciendo un energia positivo, alegre pa cada un di nos oyentenan, nos televidentenan y tambe sigur tur persona cu ta sigui nos aberes di tur e plataformanan. Mane cu bira mi ta kere nos ta bay cuminsa switch e camera. Luzijn mester bay bin ban di mi, dus duna nos un rato asina. Nos ta bay. Letterlijk un rato asina. Keda conecta cu nos, keda pendiente, nos bai tin, mi tin cu bai tuma e e e e break aki chikito pa mi por set up e forma nobo, asina tambe Luisèn por drenta y nos bai premio tras di premio. Awor aki ta bai ta premio tras di premio, dus aba cu a pone bo nomber. Keda pendiente pasobra nos a bai ta premio tras di premio den e momentonan aki, oke? Luisel, bo ta kla pa bin preda banda di mi ki banda? Nos ta yega, nos ta yega banda di otro. Nos ta fit. Nos ta fit. Mi no ta djing hanchi. Jay Hansen niet aanzien. Daisy Chong, mamita Angelique Cruzé Santa Cruz Surdia. Saludo para gente de Santa Cruz. Nos tin Simon Antonio. Nos tin Simon Antonio también. Turibana. Ah, Pos Chiquito también está junto con nos. Nords. Sabana Basora. Tanki Leendert. Nos Tin tambe Sero Patrishi tambe ta hunto ku nos awe. Pa Via Park tambe ta ei ku nos. Nos tin tambe Weg Sero Blanko tambe ta hunto ku nos. Nos tin laga mi mira un rato si neginan. Saludo pa Madeline. Ah, nos tin Noord tambe ta hunto ku nos. Heinrich Swisami, saludos for di Noord. Danki. Heinrich Martis, kontento di wap'e konekta ku nos. Ban un rat asina Luisel, mi ta bai un rato ke break chikito. Mi tin kon hasié pa Luisel bin pròp ban di mikinan pa nos por bai spin tras di spin paso minutonan ta kabando i nos tin ku bai ku tur premio awe. Tur premio tin ku bai awe. Awe tur premio tin ku bai. Ban kuné un rat asina. Keda den e bon sintonia di Mas FM shen sinku punto uno, kanal kuarenta i ocho i si laga afó bo Facebook page di I am Jeremy Wever. Keda konektá ku nos.

Nos tin di sort sixty-six tin diferente tipo di dessert pa ofrece manera bolo di glas, quesillo, cheese cake, postre de limon y den diferente size tambe. Nos kier agradeci na I Am Jeremy Weber pa e bon servicio y nos kier tambe desea na tur e pueblo di Aruba felis dianan di fiesta. Nos di Justice Sea Smart tin e siguiente servicionan, kusinchi, keychange, mugs, T-shirt y mucho mas. Y alabes nos ker a gradici I Am Jeremy danki p'e support, danki p'e servicionan y nos ker a desea tur hende un feliz dianan di fiesta. Bon bini na Amistad Takeaway! Nos ta gradeci henter pueblo di Aruba y nos clientenan pa henter aña a sa di disfruta di nos cumindanan, semper cu nos personal cu ta brinda e mihor servicio. Y nos kier a gradeci I Am Jeremy Wever pa su bon servicio y support I alavez nos ta desea henter pueblo di Aruba felis dianan di fiesta. Bon bini aki na Exclusive Vintage Boutique. Aki na Exclusive bo ta haya pañanan di bon kalidad, un thrift store úniko aki na Aruba, di Europa, pañanan di Europa. Mi kier gradici muy especialmente IM Jeremy Wever cu ta un tremendo support pa Exclusive Vintage Boutique y mi kier desea pueblo di Aruba un feliz dianan di fiesta. Nos di Epic Ink and Vinywer ta invita tur hende di Aruba pasa Point Plaza, Santa Cruz Ring dos ei. Nos ta specialisa den custom T-shirt printing. Nos tin tattoo, nos tin tattoo supplies y nos ta haci. Professional Drawing. Nos ta gradisí Jeremy Wever pa ta presente na Epic Ink i felis dia di fiesta pa tur hende na Aruba. Bon bini na Eco Coolant Solution. Nos ta ofresé servisionan di instalashon, mantenshon i reparashon. Nos kere gradisí na IM Jeremy Wever pa e bon servisio Y tur hende pasa un felis dianan di fiesta. Bon bini pueblo di Aruba. Nos di Baby Back Grill ta ofrece tur tipo di carni, tur tors di cuminda riba grill delicioso pa mas cu binti aña caba na e pueblo di Aruba. Masha masha danki tambe ta bay na IM Jeremy cu ta yuda promocioná nos turnos localnan y bon bini felis dianan di fiesta. Na tur e fiel hungadornan di Bingo Aruba nos ker a gradici boso pa sostene nos durante binti binti dos. I tambe pa sostene tur e fundashon i organisashonnan ku a hasi bingo huntu ku Bingo Aruba. Pa otro aña, Bingo Aruba tin hojen proyekto na kaminda, kaminda kila ta na benefisio di e hungadornan i tambe pa e organisashonnan i fundashonnan. No solo bin ku un konsepto nobo, kaminda nan por rekaudá muchu mas pa nan por ehekutá nan planesnan mas efektivo. Chakinan Bingo Aruba kier a deseá bosonan tur. Un bon Pasku i un felis aña dos mil binti tres yená ku dicha, felisidat i bendishon i tambe na Jeremy Wever hopi danki pa sostené nos durante binti binti dos.

Boso nan ta cla pe la mi puntra asina boso mi tin saludos tras di saludos mi tin Gregory Wernet cu ta bisa mi saludos for di Brasil mi tin tambe Jennifer Jennifer Cruz ah el a hola corigi Jennifer Cruz tambe den sintonia danki bo nochi.

Nos mester a bira creativo di biaha. Bo sa esey mi ta haya leuk di e programa Jeremy. Paso tur cos ta sosode, bo ta bisa bo ta e ta haci bo creativo bo sa. E ta e ta laga e mente funciona. Jona, mane cu nos a bin ta anuncia nos ta preparando pa bai cu. Loke ta bira e spin tras di spin, premio tras di premio, aba cu pone bo nomber. Ey, mi ta kere mi loke Ardin, mi si, pero mi ta hala di aki pa tras, so bo mester di regla, no? Si, mi ta sigui pasobra mi tin mas saludos, mas saludos. Sandra Herman ta bisa mi saludos for di Royafo Paradera. Mi tin Melina Paul di Paradera tambe Jay van ta bisa mi Dakota den sintonia Roy Cochi Alexandrina Kok danki p'e sintonia Mi tin tambe Nati Yanga Nati Yanga ta bisa mi saludos for di Sero Blanco Mi tin Jaydrian Rosel tambe den sintonia Corda mi ker a recorda bo like y share e Facebook page pa esnan riba plataforma tambe di Diario TV Nos ta bai tin premio pa bo, keme manda nos bo nòmber, bo fam, bo bario, pasobra aki rato nos ta bai rifa e basket, e basket pa gana esaki bo mi bo bario ta gana prome, despues e persona ku ta sali e nòmber ku ta sali pa gana e basket. Nos tin tambe ainda nos tin gift certificate di Gold Express Salon and Perfumery, tambe nos tin un gift certificate di Beauty Zone Aruba. Nos tin tambe un kaha di serbes pa bo ke men keda pendiente. Bankunan di biaha. Bankunan di biaha. Si, bankunan di biaha. Ok. Kual ta bira e siguiente, Luisen? Laga nos bai pone esun di Gold Express. Gold Express ta bai, bo ta bai gana un voucher, un kadou-bon, di Gold Express Salon en Perfumerie, oke? Bo ta kla?

Jonan. Ambo ku a like, ambo ku a share mi tin un premio pa bo di Baby Back. Baby Back Grill. Kisa nos tin ku pone un fanfare pa esaki. Atenshon! E persona ku ta bai gana ta.

Gift certificate di Gold Express Salon and Perfumery. Ke men masha masha pabien. Kon mas nos tin? Kon mas? Nos tin um e voucher ainda di Beauty Zone. Beauty Zone. Si, nos ta bai pa esun di Beauty Zone. Ban ke Beauty Zone. Ban pa Beauty Zone prome. Beauty Zone. Atenshon! Siguiente premio ta wordo duna di par. di Beauty Zone. Nos ta por brinda bo mas informashon di Beauty Zone den e otro siman. Keda pendiente, oke? I e konteo, tres, dos, uno, ate akin! Beauty Zone.

Biorizon. Atenshon! Atenshon! I e ta para den nòmber di. E ta entre dos persona kinan? Hendrich Martis! Hendrich Martis ta bai ku Nele. Masha masha pabien. Hendrich ta bai ku Nele. Masha pabien. Masha masha pabien na tur e felis ganadornan. cu a gana e premionan di Bingo Aruba, Digicel y tambe Gold Express. Awor aki nan nos a caba di saca Beauty Zone y tambe nos ta keda cu e premio di e caha di cerveza anto esun di mas grandi cu ta e basket. Basket. Mi ta baña y ora nos ta baña cu e caha di cerveza. E ta bira di Superboc. Danki Superboc pa e confiansa, danki pa forma parti di nos programa, danki pa e premionan Tur siman nos ta bai tin lokual ku ta bira un kaha di serbes di Superboc pa nos hendenan di IM Jarami Wever. Bo ta ban pe? Ban pe. Ban pe di biaha. Tres, dos, uno, a teke di biaha, a teke! Pa turis nan a gana e number ta abou, e number ta ebou bo por manda mi ku bo a gana ok. Ma comprende tambe nos ta live riba Facebook page di Diario TV. Saludo pa tur esnan cu tambe ta conecta riba Diario TV. Su Facebook page. Atencion! Gana, gana, gana! Nete bebedo! Nete bebedo! Sa ke su di dos premio, korekto? E ora nos tin ku San Kandorleta su nòmber for di e wil di Paahue, dos biaha bo mak di gana den nos show, nèt e bebedó. Dorleta Bunita. Pabien.

Sí, sí. Vicente, kiko tur mas nos a keda ku nel, eh? Awor aki nan nos a keda solamente ku e basket. Basket y mi tin di baby back grill. E caha di cerveza a bai pa Norlena. Norlena a bisa nan ta bebe too. Tica. Ok. Norley ta masha pa bien ku bo kai serbes e ora nos a kedak solamente ku e basket. Pero mi ta bai duna bo premio di Baby Back Rale. Baby Back Rale ta bai tin dos premio. Mi ta bai tin lokual ku ta bira un un bucket, un bucket di serbes ku bo ta deseá na Baby Back Rale. Pero tambe bo ta bai gana, lokual ku ta si si bo no ta bebedor di serbes, bo por hasi eskogensia di kualkier bebida den mesun balor. Oke? E momentunan aki mi ta bai rifa bo, mi ta bai duna bo, mi ta bai regalá bo e buckets di Baby Back Grill riba e wil. Despues esun ku a like i share, Ta bai gana su barbecue djasabra awor. Otro siman nos ta bai tin ayaka nan keda pendiente pa esaki. Bo ta kume due ayaka? Claro Jeremy. Si? Bo sa ami ta gusta ayaka pero ora nan ta pone e klompi grandi ku ku preto grandi den dje ami no por. Ay no bo keme e pruim Jeremy. Mi no por mi no por. E pruim e ta Jeremy. Bo ta sakiafo. I tambe e ku berde nan ku nan ta pone ku ta parse wowo di sa. Esei ta un lei fi Jeremy. No, pasobra wacht, si bo ta pone un ku e dos, e ta e ta drenta un smak den dje ku ta dushi, Si ta pero no nete ku prueba mi te smak i e olei fi ta dun'é e smak pa e nan a manera nan ta bisa no, e ora ei e ayaka ta bira mas dushi, e ta trèk. Esei ta e smak Jeremy. No, meskos meskos meskos ku un ham no, meskos ku un ham, tin hende ta. Pata patiklan bo bo ta come cu ta mezco cu ta riba dak nan a bati pero ami tambe personalmente no. mi no ta gusta clavo no, no. anta kico ami ta usa mi ta usa e powder que men en vez cu mi ta pone e clavonan den e ham of riba e ham mi ta usa e powder anta esey ta dun'e un otro tipo di smaak un otro tipo di smaak correcto pero ami ami ami kier pa nan gewoon simpel ami ta simpel no okay. ami ta dice e sucu bren E suku brain mi no sa kiko mas mi mama ta pone pero e ta simpel simpel suku brain mi ta kiri hone I don't know mi no sa kiko tur e ta pone pero. Bo sa kiko ta bon Jeremy pa nos bin ku resetanan pa nos oyentenan tambe nos bin ku reseta di ham kon bo ta horna e ham reseta kon bo ta trae la harina pero si bo ta bin ku reseta bo ta bin ku kumida tambe pa mi purba e ora ey si ta chelech e ke bin ku reseta laga hende ku hamer. E ta bai su kans ku mi, anta mi ta keda ku hama. Banke buckets, banke buckets di Baby Back Reel. Ocho ora mas kurenti kuater minut, djeseis minut so mas di programashon. Tres, dos. Uno, ate aki. Ate aki. Ate aki. Beba ta bisa suku bruin di klabo. Pero un par di klabo, beba. No kuente ful manera un daki kas bo ta klaba. Nos oyentenan por trese algu di smak pa nos, manera trese un pida ham, hòrna un pida ham, ayaka, Kevin, Ke hu bo Jeremy? Ke hu bo? Ami ta haña tur e sèn ku ke trese algu bo mag pone mi nòmber riba JC, spesialmente bon hende no koi di mi, bo ta kontá? Pa nan no, pa nan no koi di nos Kòrò baki. bon, e ayaka mester ta sin prèm i sin olèfje pa Jeremy. Louisain, Bo ta trese un tayope, ami por trese e baki.

Carisma Gonzalez saluda, Shona mi ta bay cu esnan riba Facebook, tur esnan riba Facebook mi ta bay duna bo bo cuminda, bo barbecue aya na Baby Back Grill dja sabra awor, abo cu a like abo cu a share esaki ta mi regalo pa bo awor aki, ate aki. Di kor riba bo facebook e ta mustra mas bunito ku tin? Mi mi no kusa e style eysi. Ta ki model di telefon bo tin? Wak mi ta koge telefon di hende. Kiko esaki ta? Djes tres. Di mi ta djesun. Di bo ta mustra hopi bunita. Asina bo nèt nos ta mustra? Nos ta mustra nèt dje. Mi mi ta kasa ku mi mi.

Si di mi ta djesun no a man un bisa nos a sali nechi. Ah, ok, ok, Jerry, bo tin razón, nos a sali nechi, si no si. Mi ta bai ku suri pa Facebook, ban kune di biaha ocho ora mas cuarenta y siete minut. Faltando dies minut solamente pa nos programa termina. Dos ora ta mucho cortico, no? Si, dos ora ta cortico. Si, e ta pasa hopi lihe, awe nos a rifa. Hopi premio y otro siman tambe nos ta bay tin hopi premio ke men keda pendiente conecta cu nos otro siman djaweps shet or nos ta bay on ke men wak pa shet or bo ta scuchando mas FM shen y sinku punto uno bo ta riba plataforma di I am Jeremy y tambe och or nos ta bay live ariba diario TV ke men riba tur plataforma nos ta bay on ke men wak pa Conecta cu nos, otro siman nos ta bay tin mucho mas premio pa abo. Banco ne di bia. Cinco, cuater, tres, dos, uno. E persona cu ta gana cu mi ta Jermain Ras. Aplauso pa Jermain Ras. Jermain Ras. Ey Jermain a haci aña tambe awe no. Ela haci aña awe. Celebracion. Ki premio el a gana? Ah esun di el a gana baby back grill. Baby back grill. Mi ta kere Luis Herman pan di mi el a pone mi cabeza cuminsa lubida cosnan. No Jeremy. Trempan nos a pidi bo pone bo bario. Mi no sa si bo su tin un blachi pa mi. Luis Herman abo ta bay kiss abo ta bay skibi un e bario nan riba un papel ami ta bay kiss un bario Riba no pero pasa pasa mi un uno so corta un pida di bo am. Amen na mi yuda bo mama. E ke coge fuli boki. Mi mester un pida asina ke mi mester ok wama ki bre bunita ami sa mi ta ki bre cu bunita sa ke ta bira di bo sa ke ta bira di mi anto ora ami ta bay click riba uno pone bo bario awor aki ora e bario sali e ora nos ta bay wak e personanan. Kuta di e bario ei ok. E basket e basket grandi bo tin ei serka ku nos por musu un ranta asina bo tin ei serka? Na mi nan do ranta asina? Nan ta pasa bo einan mes? Si. Nan laga nos mustra e basket. Nos tin nos asistentenan tambe den studio. Claro. Saludos pa nan. Nos tin nos nos asistent Charlotte i tambe awe nos tin asistent Sieli tambe ku nos den studio. Danki. Aha danki. Esaki ta un basket ku ta wòrdu presentá pa Menina Beauty Perfection. Pa mi por splika bon di e basket mi a pidi tur nos komersiantenan ku duna nos basket, no duna mi alkohòl, no wòri pa pone shampaña, no wòri pa pone biña, mi mester pa bo duna mi kuminda.

E prome, e pokeda kinan ku nos toka? Si, e pokeda kinan tamben. Si. Tenten ku. Tenten ku no kai. Ok, shona, ban ta konteo. Ami ta bai kis e prome bario. E no ta bira algo ku mi ta kis, sino mi ta keda, mi ta haña un scroll, anto mi ta pone mi dedo riba uno. E bario mi ta hinka den un tombla. Ban un rato, boso minuto na kabando. Ami ta bai prome, sinko, kuater. Tres, Dos, Kòmen den bo bario. Uno, E bario ku mi ta bai kuné sabana basora. Ami ta bai ku sabana basora. Des mi ta bai skibi sabana basora, sabana basora. Un hende den sabana basora tin chens di gana basket ku mi awe. Bo ta bai, bo ta bai hasi tipo ora ki? Di dos bario? Sí, di dos bario. Cu a bario di Genesis gana? Cinco, cuater, tres, dos, uno. Ade, ade, ade. E ta kibra e telefon. Bobby, na mi wak un rato. Mi tin Danique Kelly cu ta di Bubali. Bubali. No, e e persona no a gana si, no. E bario, e bario, e bario. Bo ta pone e bario pa mi? Bubali. Un hende di Bubali. Awor aki nos ta, nos ta, nos ta cera nan.

Se mester ta fair. Ok. Ok, bo. Tres, dos, Dos, uno. uno. Ok, esta cu eso aquí arriba. Ok. Aunque queda volto una, aunque queda volto Bubali, un hende di Bubali. Un hende di Bubali. Barrio di Bubali a sali. E bario di Bubali. E bario di Bubali. Laga mi bai wak un hende ku ta di Bubali ki nan e promé ku a drenta di Bubali mi ta bai kuné di biaha ok. Wak e kinan di biaha Elisabeth Quant el a kòmen di biaha nèt ora el a sali Elisabeth Quant ta gana di su premio. Elisabeth Quant masha pabia un aplauso. Drenta den bo compaña mi. Elizabeth Quantma Jupa Bien. Shonan di parti ami, Jeremy Wever di parti mi team completo di Aya Marketing Services, di parti Louisende tambe sigur danki pa compaña nos Dios di Shelo bendiciona bo danki pa e support y Louisende bo tin cualkier palabra cu bo lo ke manda? Si, mi ker a yama promé danki na Papa Dios ku a duna nos e energia, e forsa, e talento pa awe nos ta sinta aki nan huntu Jeremy. Tambe mi ker a yama danki na tur e sponsorsnan di e programa aki, selebrashon di fin di aña. Mi ker a yama danki na bo persona tambe Jeremy pa aserká ami pa kompañá bo durante e programa, durante e siman na nos dilanti atrabes di tur e plataformanan nos, atrabes di Mas FM shen i sinku punto uno. Plataforma di Facebook y tambe plataforma dame di Diario TV. Danki inmensamente na bosnan. Danki tambe na mi sponsor di mi cabei Gold Express Salon and Perfumery, na mi mi huñanan danki, danki di curason na cada Danki un pa di bo bosnan. sintonia. Danki pa bo sintonia. Cuida bo curpa. Otro siman nos ta back di shete pa nuebe. Pa asina tambe nos trece pa bo un otro celebracion di fin di aña Mi ta spera e por ta na bo agrado. Any feedback laga nos sa, e number ta abou y sigur nos por tuma esaki como consideracion. Mi nomber ta Jeremy Wever. Y ami ta Luis N. Ras. Masha danki. Masha masha danki. Y feliz anochi. Danki. Feliz anochi. Danki.

Nuestro local Chiki Chicha ta ubiká Sabana Liber, entrada Altovista 22. Lo especial den negocio aki ta e chicha tradicional di Venezuela, tenemos tres size y también tenemos pastechis, deditos, empanadas, patacón y hopi cosas mas. Nos ta gradici I am Jeremy Wever y nos ta desea tur hende feliz dianan di fiesta. Hopi danki.

Nos di Distort 66 tin diferente tipo di dessert pa ofrece manera bolo di glas, quesillo, cheese cake, postre de limon y den diferente size tambe. Nos quier agradeci na I Am Jeremy Weber pa e bon servicio y nos quier tambe desea na tur e pueblo di Aruba feliz dianan di fiesta. Nos di Justus Ceo Smart tin e siguiente servisionan, kusinchi, kicheng, mugs, T-shirt i muchu mas. I alabes nos kier a gradisí I Am Jeremy danki p'e suport, danki p'e servisionan i nos kier a deseá tur hende un felis dianan di fiesta. Bon bini na Amistad Takeaway. Nos ta gradeci henter pueblo di Aruba y nos clientenan pa henter aña a sa di disfruta di nos cumindanan, semper cu nos personal cu ta brinda e mihor servicio. Y nos kier a gradeci I Am Jeremy Wever pa su bon servicio y support I alavez nos ta desea henter pueblo di Aruba felis dianan di fiesta. Bon bini aki na Exclusive Vintage Boutique. Aki na Exclusive bo ta haya pañanan di bon kalidat, un thrift store úniko aki na Aruba, di Europa, pañanan di Europa. Mi kier gradisí muy especialmente I Am Jeremy Wever ku ta un tremendo soport. pa Exclusive Vintage Boutique y mi ke desea pueblo di Aruba un feliz dia nan di fiesta. Nos di Epic Ink and Vinywer ta invita tur hende di Aruba pasa Point Plaza, Santa Cruz Ring dos ei. Nos ta specialisa den custom T-shirt printing, nos tin tattoo, nos tin tattoo supplies y nos ta haci professional drawing. Nos ta. Diario TV, Canal 40.